Normalment fl-ewwel trimester ma jkollok bżonn tieħol l-ebda kaloriji ekstra. Importanti illi meta nieħdu dawn it-tip ta' ikel nieħduh mal-vitamin C biex jekk eh, bekk jiġi assorbit aħjar fil-ġisem. Ingredient li nħobb insemmih għaliex fih ħafna nutrijenti ħajjejn ukoll biex jiżviluppa il-moħħ tat-tarbija u fih nutrient partikolari jisseħ kolajn li ma sibu vera fl-ebda ikel kważi. Importanti li nsemmu li waqt breastfeeding il-ġisem jeħtieġ iktar kaloriji milli meta inti tkun pregnant. Ġifieri importanti li nieħdu madwar 5 to 600 calories more.
Nilqagħkom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna l-ġewwen Kassa, Kassar, Kassar, Kassar. Għax jiena biex immur noħdok lura nerġa' ġibek xebba. snin qabel. Ma trid xejn. Ehm, Ġewwen hija Diet. Diet and Nutritional Advisor. Advisor, yes. Eżatt, u llum ħatkellimna ftit fuq id-dieta ta' waqt it-tqala U tal-postpartum. Inti kif inti ġew l-ewwel? Jiena mhux ħażin, tajba grazzi, għaddejjin. Inti kont accountant u xek? Eżatt, jiena kont accountant, għamilt seba' snin accountant, imbagħad għamilt il-kors ta' nutritional advisor u issa ilni four years nara n-nies u nitkellmu dwar dwar id-dieta. Qed tagħmel ħafna ġid. Iva. Għax forsi min isegwi lil Joanne fuq il-paġna ta' Ħamepil and Mint. Inti toħloq plans u healthy plans. Eżatt. Xorta jkun hemm dawk iċ-cheat meals. Eħe, ara nippruvaw, ħanibdew hekk. Fuq il-page nippruvaw nxejjaw naqra riċetti li huma jisu a healthy version tal- dak li mdorrijin niklu li jkunu daqsxejn iktar fetni. Sewa, ħalli bekk nkunu nistgħu ovvjament nifollow jaw dieta, ħanejdu la hekk dieta, li tkun daqsxejn inqas fil-kaloriji ma xorta qed niklu kell tajjeb biex ma niddejqux dejjem niklu. Ma tkunx boring, eżatt, eżatt.
Mbagħad ovvjament nkunu nistgħu nista' ngħin lin-nies biex ikunu jistgħu jonqsu mill-pis. Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Ora, u jina rajt ħafna nies anka nies rinomati li ġew għandek. Eh, eh, eh, Figer. Mela.
Ajma.
Mela, jgħan nitkellmu ftit fuq il-nutrition waqt itqala. Meta tinqabad ila mara, mhm. jekk kollok il-nanna, U ġili anka l-mami, l-ewwel ħaġa li tgħidlek, issa sostni ruħek għax tittikol għal tnejn din vera. Eżatt, mela, sfortunatament nismawa ħafna imma jgħid idea vera żbaljata, mela. Ħanibdew hekk, jekk nitilqu minn weight li tkun healthy weight, ġifieri ma tkunx underweight jew overweight, normalment fl-ewwel trimester ma jkollok bżonn tikol lebda kaloriji extra. Okay. Tajjeb, fit-tieni trimester mbagħad li jiġri nistgħu inżidu ftit il-kaloriji bej 200 to 300 calories. U fl-aħħar mhux wis, ekku, kont se ngħidlek istantik ftit eżempji. U fit-tielet trimester mbagħad nistgħu nżidu l-kaloriji around 500 calories iktar tajjeb. Issa, fil-verità jinsemgħu ħafna 200 u 500, imma mhuma xejn, eżatt. Ġifieri jekk naraw jinnaf pereżempju xi toast, whole meal, two slices of bread, with slice ham and slice cheese, dawk diġa 200, jew per eżempju xi 30 grams nuts, jien naf xi yogurt bil-frott, dak diġa 200 calories, ġifiri jekk fit-tieni trimester tieħu snack wieħed minn dawn tkun diġa l-ħaqt it-200 calories u jekk fit-tielet trimester tieħu żewġ snacks Minn dawn, again ħa tkun ilħaqt il-500 calories. Malajr Ġifieri tilħaqhom, mela. ekku, malajr. Jiġifieri fl-ewwel trimester, jekk diment ma tkunx underweight. Eżatt, m'għandek għalfejn iżżid xejn. Imma jekk ikollok il-cravings xi waħda din. Issa ekku, dik problema oħra, xi kultant ikollna cravings milħin, xi kultant cravings ħelwin. Oh, Mela, mamma. huwa normali. Issa, idealment, Imbilli tieħu dik in-naqra ċikkulata jew xi naqra gallettina, ma ħa jiġri xejn, ġifieri jiena dejjem ngħid il-ġisem jeħtieġ kollox kemm jekk tkun pregnant u anke jekk ma tkunx. Ġifieri l-ar huwa meta teżaġera fl-ammont ta' zokkor jew ta' melħ li tkun qed tieħu. Issa, ovvjament nistgħu nagħmlu ftit alterations żgħar biex nkunu naqra iktar healthy u nutrittivi. Pereżempju jekk ikollna sweet cravings nistgħu nagħmlu pereżempju dates bil b'xi ġewża ġewwa b'xi naqra peanut butter li tiġi vera toma tajbi sa qed tieħu ċikkulata. Jew forsi xi Greek yogurt, naqra peanut butter. Tajjeb, naqra dejat eżatt. Jew jiena forsi tagħmel xi banana cake flok kilt cake normali b'ħafna zokkor. Mhm. Ħadd il-banana cake għandu z-zokkor naturali u xortet jisu jur il-cravings il-ħelwin xorta tolqothom. Ekku, ekku, vera. Issa per eżempju, u kienu minn ikollu ħafna morning sickness, allura mhm. f'dak il-kas, għajja ngħidu jek tkun iktar faċli li ma jihdux iktar kaloriji mill-li suppost, għax minn morning sickness ma tantx kollok aptit. Biss fl-istessin hija importanti wkoll li tnaqqar Every now and then. Eżatt, mela, sfortunatament morning sickness ikun ħafna komuni fl-ewwel trimester speċjalment hemm min jibqa' dej disa' xhur sħaħ normali u msiken, ekku. Issa, sfortunatament ma tantx tista' tgħid l-aħjar li tikol jekk ikollok daw il-ħafna tqallih u dardir, għaliex il-ġisem ma tkunx tista' tih whatever mhm. li trid. Jiġifieri idealment, forsi biex innaqqsu ftit id-dardir, nissuġġerixxu pereżempju li tieħu protein filgħodu, bħal pereżempju xi Greek yogurt filgħodu l-ewwel mhm. ħaġa kif tqum, jew xi crackers, xi toast b'xi naqra cream cheese. Jien ħafna ġabi konna ħafna cravings għal carbs pereżempju. Vera, vera, kont Meta nkunu ekku.
Fil-verità, meta tagħmel xi ħażin billi tuħu l-karbs kif dejjem ngħidu l-ġisem jeħtieġ kollox, ovvjament dejjem insegwu dak li jgħidulna t-tobba u l-gajni sana, ġifieri jekk jgħidulna isma' l-baby għad ftit kbir, naqas ftit il-karbs, naqas mhm. ftit zokkor. Però in a normal pregnancy ma fiha xejn billi tuħu ftit karbs. Mhm. Dejjem kif dejjem qed ngħidu meta tuħu affarijiet ta' ammont eżaġerat li nkun qed nagħmlu l-ħsara. Issa, Kif qed ngħidu, nippruvaw nibbażaw il-meals tagħna fuq snacks li huma mhux ta' ammont kbir u mhm. inqasmuhom matul il-ġurnata. Kif qed ngħidu, pereżempju, qamt filgħodu ħadd yogurt, jien nafsija satejn wara ħadd ftit crackers, satej wara pereżempju ħadd toast bil-Philadelphia jew bil-cream cheese. Eżatt. U nqasmu l-snacks matul il-ġurnata biex bekk ma nagħtux ċans li jiġi d-dardir. Ħafna mid-drabi d-dardir jiġi iktar jekk jisibna ġuħ. Eżatt, u jisibna fuq jew jkun burmajt ħafna. Eżatt, ekku.
Ġifieri jeħer, speċjalment fl-ewwel trimester ideali small frequent meals. Eżatt, kif imbagħad ekku, kif imbagħad niġu għat-tieni u t-tielet trimester li nagħmlu normalment nippruvaw inqasmu naqra iktar il-ġurnata bħal per eżempju nieħdu breakfast fil-ħodu, nieħdu snack mid-morning, u bat mhm. nerġaw nieħdu lunch, a good lunch li inkludi protein, carbs u veg, nerġaw nieħdu xi snack in the afternoon u flasġija bħala dinner nerġaw nieħdu protein, carbs u veg u nistgħu nieħdu xi naqra deżerta wkoll għaliex le. Ma jmurx iġi bix-xewqa eh, Le, importanti le. U nimmaġina li fit-third trimester l-istess meal plan. L-istess meal plan eżatt li nagħmlu normalment fit-tielet ehm, trimester huwa li nżidu xi snack ieħor matul il-ġurnata, mhm. xi wieħed jew tnejn, u lunch u dinner nistgħu nżidu ftit iktar l-ammont ta' ikel, ġifieri nżidu ftit iktar il-protein u l-carbs dejjem jekk ma jkunx hemm problemi Kif tkellimna l-ewwel fit tqal li pereżempju l-baby jkun kbir rridu naqsu ftit iktar il-carbs. U dejjem jekk l-omm tħoss li trid tixtieq tikol iktar minn kif kienet fis-second trimester għax nimmaġina hawn min pereżempju tant jikber. Eżatt, li tibda tħossok l-istonku u tibda imma doffi inqas nista' ndaħħal iżjed. Allura ġifieri aħna naħseb imbagħad ikun hemm affarijiet li ħajamlu ħajvarjaw skont il-persuna. Eżatt, eżatt.
Zaqqu bil-kem tidher allura. Ekku, ikku iħossu.
Umbat, għanqas kif kont jiena. Ta' sinċur kelli daqs dinja. Ma tant stajt nimburma, kont nħossu jafas. Għalek it is all very personalized, ġvien, l-importanti li titkellem mal-om, tara kif qed tħossa, u ovvjament tagħmel meal plan based fuq il-particular needs ta' dik il-persuna. Hawn min jinkwieta Joel għax ewwel bdejt tgħidli ovvjament jiddependi ehm, skont il-persuna xi kollha btit tiekol waqt titqala. Li waqt titqala ma jkunx jista' jxomm mill-laħam. Mhm. Jew iċ-chicken. La iva. nej u ġieli hawn min idej u anke msajjar. Msajjar ekku.
Ovvjament jibdew jinkwetaw. Eżatt.
Eh, eh, Ħabba kolx laħam, hemm in-nutri, speċjalment ħanejdu hekk il-red meat għalkemm xorta mhux l-idea li joħduh kuljum, jinkwetaw ftit ħabba l-ħadid. Eżatt, eżatt. Hemm xi affarijiet oħra jiġri idealment jippruvaw jieħduh xorta jew jistgħu jissostwixxuh b'xi ħaġa oħra. Mela, ara, il-ħadid huwa importanti għaliex il-ħadid se jgħin biex jgħaddi l-ossiġnu lit-tarbija mhm. tajjeb fil-ġuf. Issa, kif qed ngħidu beef, pereżempju, huwa one of the methods li tista' tieħu, mhm. però hemm ħafna iktar ikel, pereżempju l-oats ukoll fih il-ħadid. Mhm. Jien nafhem pereżempju il-lentils li wkoll is-seeds huma importanti ħafna, issa importanti li jekk niddeċiedu. Mela, ħa nerġgħu mor naqra lura fuq il-beef. Mhm. Mela, jekk aħna iddejaqna biċċa laħam, mhm. jew chicken per eżempju, nistgħu nagħmlu forom differenti. Per eżempju, illum ħansajja ross il-forn, allura dak qed jiġini f'moħħi. Ross għamil ftit ikkapuljat, daħħalt ftit vegetables miegħu, tfajtu fil-forn, u allura inti jisek xorta tikol il-laħam b'mod indirett. B'mod indirett, flok qed toħodha biċċa biċċa. Hekk għax forsi dejqek anke tara qudiemek, qed toħodha b'mod indirett. Issa, jekk ukoll anki affarijiet hekk qed idejquna, nistgħu mmorru fuq affarijiet bħal kif qed ngħidu lentils, seeds, importanti illi meta nieħdu dawn it-tip ta' ta' ikel, Nieħduh mal-vitamin C biex b'hekk jiġi assorbit aħjar fil-ġisem. All right, biex il-ħadid ta' ġo fihom jiġi assorbit aħjar, bħal meta ngħidu mal-vitamini. Eżatt, eżatt.
U ovvjament nimmaġina wkoll qed ikellmu l-gajni, literalment ma jkunux iridu jieħdu laħam biex jieħdulhom il-blood test ħajra u l-ħadid fix-xija. Ekku, mhux ħadid biss hemm ħafna aktar nutrijenti li huma importanti. Jien naf per eżempju l-folate fl-ewwel tliet xhur ma semmejna xejn fuq. Eżatt, dak importanti.
Dak importanti ovvjament ħabba biex jiżviluppa l-moħħ tat-tarbija u anki l-ispina. Again, nistgħu nieħdu tablets, mhm. in the form of tablets, jew kellha wkoll nistgħu nġibuh mill-ikel. Mhm. Again, hemm bħal pereżempju avokado, spinaċi, frawli, dawk huma wkoll għolin ħafna fil-folate. Eżatt. Jiena fem ukoll magnesium pereżempju li huwa importanti Issa magnesium pereżempju ħajjin kemm lit-tarbija u anki lill-omm. Issa ħajjin lill-omm speċjalment jekk tkun bagħti mill ġieħ ta' ras. Mhm. Ħafna mid-drabi jiġri li peress li jkollna l-ormoni qegħdin naqra Mħawdi Mħawdi. Eżatt. Li jiġri u li ħafna mid-drabi ikun hemm min ikun ibati blu ġieħ ta' rasu tiqaflu. U kun hemm min ma jkunx ibati u jibda jibati biha. Ġifieri f'dak il-każ il-magnesium ħajjejna. All right. Ħajjejn ukoll jekk ikollna xi pressjoni għolja, mhm. tajjeb, u ħajjejn ukoll it-tarbija biex ma tiġix ma jkollniex preterm birth jew anki low birth weight. Again, nistgħu nġibuh minn tablet, vitamini, jew nkella nistgħu nġibuh mill-ikel bħal mhm. pereżempju avokado, brokkoli, minnaf banana pereżempju. Ġifieri importanti kif dejjem ngħidu li ndaħlu varjetà ta' ikel. Għaliex il-ġisem jeħtieġ kollox. Jien naf jekk nibażaw fuq frott u ħaxix, naraw li ndaħlu l-kuluri kollha possibbli. Kuluri kollha, eżatt.
Ħalli kemm jista' jkun inġibu nutrijenti differenti. Ekku, għax xi kultant ġi noħduha for granted, ngħidu hija mhux qed nieħu il folic acid, vera tkun bdejtu qabel, jew tibdih mill-ewwel, imbagħad forsi jtik supplements li fih kollox, allura jisek tgħid hija jiena mhux xor qed għand il-vitamini. Eżatt. Ma fil-verità trid tissostni lilek u tarbija. Ekku, ġifieri, pereżempju l-ajjen kon qed insemmu l-ħadid, il-ġisem għandu bżonn ħafna iktar ħadid meta inti tkun tqila. Ekku. Ġifieri, ovvjament ħad tkun qed tiġġibu mill-vitamini li tkun qed tieħu, ma ovvjament huwa importanti li tgħin ukoll blikel. Blikel, eżatt. U mbagħad eżempju l-bajt, il-bajt huwa ingredjent li nħobb insemmih għaliex fih ħafna nutrijenti ħajjejn ukoll biex jiżviluppa il-moħħ tat-tarbija, u fih nutrijent partikolari li jseħħ kolajn li ma ssibu vera fl-ebda ikel kważi. Iva, iva. Issa, again, u min jibda jdejqu. Jina forsi ta' bajda mollija ħaddejqek. Again, għamilt il-ross il-farn, itfa, tu eggs miegħu. Eżatt, u xorta xorta, eżatt, jew jina għamilt il-pancakes fil-ħodu, għamiltom f'xifti totes, mela għanna il-ħadit, Tfajt bajda, again għandna l-choline, tfajt xi ftit frawli għandna l-folate, fimt? U hekk qed jisna nżidu n-nutrijenti kollha Għax il-bajda importanti tkun msajra sew. Iva. Ġivi l-isfra ma jistax ikun daqshekk rani, ideali. Idealment le. Ovvjament importanti nevitaw ikelli mhux pasturizzat. Għax għalek. Speċjalment is-soft cheeses pal briju. Eżatt, minħabba l-bakterja li tissejjaħ l-isterja, ġifieri mhm. dik tista' tikkawża għal ħares qatt korriment jew anki stillbirth, ġifieri għalhekk iridu noqogħdu attenti. Mhm. Jien naf pereżempju ikelli ma jkunx imsajjar sew, bħal kif qed ngħidu bajt, laħam, tiġieġ minħabba s-salmonella, ovvjament. Tiġieġ imma dak all year round, eżempju jiena l-laħam għalhekk indejjaq, new għatlu kont pregnant, għax niflax niklu well done. Sex tkun drajtu, ovvjament. Issa jiena ma neħdux rare ta' ma dik innaqra demmek fin-nofs tal-medja. Ekku, tagħmel differenza. Imma qed ittadatta naqra biex tgħid għall-inqas qed nieħu biċċa laħam. Mhm. Ovvjament il-ħaxix u l-frott importanti li naħsluhom sew. Iva.
Per eżempju, idea li nistgħu nagħmlu huwa li nħaltu ftit bikarbonat mhm. ma' ftit ħall mhm. fl-ilma, naħsluhom sew Orret, ma taħsilhom ġas bl-ilma tal-fid biss. Tista taħsilhom hekk, però I mean, kif l-idea li qed nagħti jiena, ħankunu qegħdin innaqsu ħa nkunu qegħdin innaqqsu l-problemi li jkun hemm xi bakterja fil-frott u fil-ħaxix. Tkun qed taħslu iktar b'mod intensiv. Ġifieri, nagħmlu naqra bikarbonat ftit ħal mal-ilma naħsluhom sew, anki tinnota pereżempju l-frawli kieku taf kemm jaqa' l-ilma jiġi vera maħmuġ. Ħafna, pruva. U bat ovvjament erġa' laħlaħhom bl-ilma normali. U hekk tkun ċerta li laħlaħthom sew, tajjeb li ħsilthom sew. Tuna per eżempju, importanti li ma neħdux ħafna tuna, avolja ħut. Għax it-tuna jgħolja fil-merkurju, allura importanti li naqsu ftit ehm, l-ammont li nkunu qegħdin nieħdu. Mhm. Ehm, Iġifieri sa two small cans a week, it should be fine. Ma għed kol jum għajdi li no. Le, Le, sa jiena dejjem bil-cravings ta' tuna, eh, ġifieri. Jiena ma nħobbux sa m'għandix problemi, insomma jien. Vera, il-lawa. Le, vera dik dejjem tkun problema t-tuna, nibda not kemm ħadd tuna. Allura li nagħmel pereżempju naqbad ta' small can of tuna, ngħid tara llum ħadd nofs. Għadha nieħu nofs ħalli hekk ikolli e, for. Eżatt, u l-craving tkun tajta xorta li ħadd naqa' kuljum minna. Dejja tajba fil-verità. Eżatt. Dejja tajba.
Ġivanka xi ħadd forsi jkollu xaħdin nafar xi biċċa Kulata tgħid, mela ħanu kaxxa. Sa dik ma nafx kemm kemm jirnexilek tissaporti li tħu kaxxa biex. Għax il-cravings ta' zokkor ikunu ikbar u ġeneralment. Ekku, ekku.
Ajma.
Umbat bħala konta tissemmi l-ħut hemm ix-shellfish li idealment. Issa, di ta' shellfish hija idea vera żbaljata. Shellfish normalment meta ngħidu li ma nistgħux nieħduh fil-verità U jħasra, u vera, hemm nutrijenti ta' omegas, omegas fih li fil-verità għandna bżonnhom ħafna waqt li nkunu tqal. Mhm. Fil-verità mhux għax ix-xelfix ħażin u għax xelfix li ma jkunx imsajar sew li ħajamlilna l-ħsara. Inti mhm. billi tieħu xelfix ma ġara xejn, ġifieri jekk ħassajru d-dar, għamiltu b'mod sajjartu inti, mhm. għatta attenta kif sajjartu, U u kien tajjeb, ma ġara xejn, anzi l-ġisem għandu bżonnu, t-tarbija għandha bżonnu. L-ar jekk jien naf kiltu minn barra pereżempju ma. M'għandekx idea kif sar.
M'għandekx idea kif sar, forsi ħallewh ftit iktar barra milli suppost. Hemmhekk ovvjament ħajkun poisonous, jiġifieri mbagħad hemmhekk tiġi l-problema, mhux għax ix-shellfish minnu nnifsu ħażin. Jiena naħseb iktar għas-sushi jkunu jridu jirreferu, għax is-sushi jkun kollox. Ikun raw, nej. eżatt. Issa s-sushi l-istess, nistgħu nieħdu sushi imma ovvjament naraw li jkun imsajjar, ġifieri jekk ħa nieħdu Sushi magħmul mill-prawns, hemm prawns imsajjrin u prawns li mhumiex. Eżatt. Ovvjament nagħżlu dak li huwa msajjer. All right. Ġifieri unfortunately hawn ħafna ideat żbaljat, ma tistax tikol hekk, ma tistax tikol. Vera u ħafna.
Fil-verità, it's not the case, trid toqgħod naqra attenta inti mhm. u tara naqra li jkunu l-affarijiet imsajjrin sew. Eżatt, eżatt. U dak kif qed tgħid inti jekk vera jkollok btiet biex ipprons, jitħammilhom id-dar. Ekku, eżatt. U tkun ċerta li sajjarthom sew minn fejn xajthom. U tkun x'ismu. Issa, Nimmaġina bħala wejt eh, ikun hemm xi ideal wejt kemm għandek it-tella, poko. Mela. Li huwa.
Issa, again, jekk bdejna minn wejt li huwa healthy, mhm. normalment nirrakkomandaw li niżdidu bej 12 to 15 kilos. Issa, dawn il-kilos jekk naraw ftit kif irridu jkunu mqasmin matul id-disa' xhur ta' tqala, fl-ewwel trimester normalment mu suġġerit li nżidu l-ebda weight, forsi xi ftit 2-3 kilos. Mhm. Fit-tieni trimester ħanżidu ftit iktar weight u fl-aħħar trimester normalment nżidu madwar kilo kull ġimagħtej. Ġifieri. Noqogħdu attenti għaliex dawn qishom il-15 kilos iridu jservuna sal-aħħar ta' tqala u b'ammont li ħa jiżdied iktar fl-aħħar trimester. Ok. Sewwa, ġifieri, issa ovvjament persuna li tkun underweight xi tiżid iktar weight Ok. u persuna li tkun overweight ovvjament xi tiżid inqas għaliex Ok. dan dejjem ħansibuh iktar bitqil biex innaqsuh wara Ekkont tqala. ħanajdlek, naħseb li żżid over and above daw Ekku. 12 to 15 kilos, Ekku. kollha ħajibqgħu Eżatt.
Ħajjak wara, eh? Ekku, rridu naqsu għam wara. Plus li anki għat-tarbija mhuwiex tajjeb li mhm. jkollok pis, pis oli. Eh, ġifiri wara tqala, ovvjament ħajonqos il-wejt tat-tarbija, tal-placenta, tal-ilma, ta' Pero ovvjament ħajkun hemm dak ix-xaħam li ħajibqa' mek. Ekku.
Ma Ġifieri, mibqux. eżatt, irridu naħdmu ktar fuqu dak imbagħad. Issa meta niġu postpartum, għana għalbek fuq il-postpartum. Em, Ikkun hawn, ovvjament, ikun hawn min eh, xin jitwilet il-baby tinsil luża u jisuqat ma kien xejn. Eżatt. God bless them.
God bless them. Imma ikun hawn min ovvjament jibqa' naqra ik- li jkollu bżonn em, jagħmel xi tip ta' dieta jekk Ekku. ikun jixtieq jerġa' jiġi kif kien qabel. Ekku. Issa l-problema naħseb tidħol meta jew għall-inqas ħa ngħidlek, forsi għax hemm misconceptions ukoll, ħad igwidana naqra aħjar inti, meta jkun hemm il-breastfeeding, il-breastfeeding ma sax tagħmel dieta, mhm. għax tittiekol, ħalli jiġi l-ħalib u ovvjament il-baby kollu xixru. Eżatt, mela.
Ara, fi żmien ta' breastfeeding, mela din arawa li persuni differenti dejjem ħajġru affarijiet differenti mhm. dejjem ngħidha. Ikun hemm min kif jibda jagħti breastfeeding jibda jinxtorob automatically u d-dieta bla ma jkun jaf kif ikun għamela u naqas u ġi kif kien. U jkun hemm min li bil-breastfeeding il-ġisem jibda jżomm iktar ix-xaħam biex jaddih lit-tarbija mm, fil-ħalib. U għalhekk isib iktar diffiċli biex jonqos plastek il-hormones ikunu għadhom ma ġewx wisq f'posthom u allura again issib iktar diffiċli biex tonqos. Jiġifieri, waqt breastfeeding mela jekk aħna qed nagħtu breastfeeding mhuwiex is-suġġerit illi tagħmel xi dieta intensiva jew xi crash diet mhm. biex terġa' tiġi l-weight li tixtieq. Mhm. Għaliex għaliex il-ġisem jinterpreta dik id-dieta, ħanajdu hekk, bħala ehm, stress fuq il-ġisem u allura automatic li ħajna qas il-flow tal-ħalib. Mm. Jiġifieri importanti li noqogħdu attenti x'tip ta' dieta nagħmlu waqt breastfeeding. Xorta tista' ovvjament toqgħod attenta x'tiekol, mhm. però importanti li nsemmu li waqt breastfeeding il-ġisem jeħtieġ iktar kaloriji milli meta inti tkun pregnant. Ġifieri importanti li nieħdu madwar 5 to 600 calories more. Extra, ġifieri trid tibqa' bl-istess Iva. dieta li kellek fit-third trimester Eżatti, bejn wieħed u ieħor. eżatti. Alright.
Għaliex, għaliex il-ġisem ikun qed jipproduċi l-ħalib u dak ikun qed juża ħafna mill-kaloriji tal-ġisem. Jekk il-ġisem mhux se jsib biz- biżejjed ikel u biżejjed kaloriji, l-ewwel li ma ħajamel hu ħajnaqqas il-flow tal-ħalib. L-aħwa, alright. Jiġifieri bħala dieta, again, kif semmejt, nistgħu nibdew dieta ħa nsejħulha hekk, però noqogħdu attenti li mhux qed innaqqsu wisq il-kaloriji. Jiġifieri jista' jkun li t-tfal, ovvjament dan ħa jiddependi ħafna wkoll minn persuna għal persuna s-supply. Għax ikun hawn min ikollu supply tajba u jkun hawn min ma jkollux daqshekk supply tajba. Imma jista' jkun li forsi xi ħadd għandu supply tajba u f'daqqa waħda naqsitlu, mhm. jista' jkun li apparti jaf ikun naqqas l-ilma. Eżatt, ukoll importanti ħafna. Jista' jkun li ma jkunx qed jieħu biżejjed kaloriji u b'hekk tkun Iva. naqqset is-supply. Jew pereżempju anke jekk tagħmel intensive exercise, issa kif kif semmejt tajjeb inti, persuna mhix bħal oħra, hawn min mal-inqas ħaġa il-hormones ikunu tant sensittivi li l-ġisem jinterpretah b'mod ta' stress. Hawn min jgħidlek jiena mmur niġri kuljum, nagħti breastfeeding, na- u l-ġisem jibqa' ġej Alla jbierek il-ħalib, jiġifieri di Tvarja ħafna minn persuna l-oħra. All right. Imma dak hemm xi xi ħin wara l-exercise fejn ma tistax tagħti breastfeeding għax hemm xi xi lactic acid. Darba kont qrajt xi ħaġa hekk jiena. Ħabba, nifhem, mhux partikolarment. Li jista' jkun ibiddel it-togħma tal-ħalib? Mhux Mingħalija?
parti, iktar li jnaqqas forsi ftit mill-flow għaliex Mill-flow, wara allura t-tarbija tbati l-eżerċizzju. iżjed, all right. Eżatt, wara l-eżerċizzju kif qed ngħidu peress li jkun hemm jisu a few minutes of stress, inaqqas ftit zaħira l-ħalib, u għallura forsi trid tikol iktar biex jerġa' jiġi l-ħalib. Hemm ukoll vitamini li tajb li nsemmuhom li tista' tieħu waqt li tkun breastfeeding biex jgħin fil-flow tal-ħalib. Eżatt, dawk ovvjament magħmulin minn ingredienti naturali, bħal fenil. Il-fenil hekk kont ħanajt.
Eżatt.
Oats, per eżempju, ħajjin ukoll. L-oats vera jgħinu, eh, jiena bihom kont naħlef. Ħafna.
ħafna. Ukoll il-qawwa l-oats għandhom xi tajba li huma healthy. Ekku, għandek ukoll il-ħadid fihom. Eżatt, hekk ħaduħu breakfast li huwa oat, huwa healthy. Allura, jiena naħseb dik li fil-verità anke naħseb mara li tkun għadha kemm wildet. L-iktar importanti li taqleb għal healthy lifestyle. Ekku, biex terġa' tiġi. Anke jekk ma tagħtix breastfeeding naħseb trid l-enerġija. Iva, iva trid in-nutrienti. Li toqgħod mal-baby, għax dal-baby ħajqum bil-lejl. Proset, u plus jekk inti tkun għaddejt minn Kedda.
Kedda, għax dik hi kedda, ġifieri ma tkunx b'saħħtek biex wan tiġi ftijak inti u tu tuħsib li tarbija, mhm. ma tkunx b'saħħtek u ma jkollokx in-nutrienti li l-ġisem għandu bżonn, għaddu mhm. iktar biex tiġi taf kif back on track. Ekku, ekku.
U ovvjament li ma tkun li ma tħossux b'saħħtek mental fiżikament. Ekku, ma tgħinekx mentalment. Ġifieri naħseb Għax kultant Ejja ngħid, aħna nħalluha fil-verità ta', imma s-soċjetà tippretendi li aħna jkollna baby. U niġu.
U within two days, hekk jista' jkun xi noħorġu mill-isptar, nkunu bum. Ekku, le iridu nagħtu naqra ċans lilna nfusna, niġu naqra Qed ngħidha jien u jiena ġifieri nagħmel il-kontra ta'. Anka jiena fil-verità. U dax da jkun hawn minn pereżempju jwelled ċesari, ġifieri l-ebda tip ta' eżerċizzju ma tista' tagħmel sa siġġimat wara. Ekku, fl-ewwel siġġimat, ġifieri insa li ħa taqbad ħriġt mill-isptar, qbad tagħmel l-exercise biex terġa' tiġi back on track kif kont qabel. Il-ġisem għandu bżonn iż-żmien tiegħu biex jiġi ekku. Plus kif qed ngħidu, l-ormoni għandhom bżonn jerġgħu jiġu naqra back on track. Ġifieri l-hormones they play a very important role f'każ ta' dieta u mhm. meta tiġi biex mhm. tnaqqas il-weight, ġifieri natu ftit ċans li ġisimna jiġi naqra back konċek un bat hemm dieti mela x'nistgħu nagħmlu, ovvjament nkunu xortet niklu ħelti u niklu li kell kollu tad-dinja ġifieri mhux nibbażaw biss pereżempju fuq soap u salads. Eżatt. Għax inkunu dejjaqna qabel inkunu għadna biss bdejna. Mamma mia, eżatt, kont ġej għall-ikel u tgħid mawf jiena wasal il-ħin tal Dik il-problema tad-dieta għalhekk ħafna minna ma nżommuhiex għaliex jekk ħanoqogħdu nibbażaw biss fuq salads u sopop, Kemm ħaddum tagħmel id-dieta, tagħmel għal ewwel tliet ijiem, u mbagħad tiġba' għax naħseb xi tiġba'.
You end up binging. Eżatt. Ġifieri importanti kif dejjem ngħid indaħlu dik il-naqra ċikkulata kuljum. Il-carbs importanti wkoll, indaħluhom il-ħobs importanti wkoll. Ġifieri importanti li kollna dieta li tinkludi l-ikel kollu possibbli. biex noqogħdu attenti li qed nieħdu l-ammonti tajbin għalina biex nkunu nistgħu nonqsu ovvjament mill-pis. Ekku, u dan dejjem kemm insemmi di biss, eh, meta ngħidu l-importanti nieħdu ħobs u xi ftit ċikkulata, dan għal min m'għandux kundizzjonijiet. Eżatti. Ta' diabete jew hekk. Għax f'dak il-każ hija storja oħra rridu modifications ta' dieta differenti tajjeb. Bħal meta għandek li xi ħadd ibati bil-kolesterol, per eżempju. U ovvjament ċertu affarijiet ta' fett, anke ġieli jekk ikunu healthy fett, xorta titqasom minn xi ħadd li m'għandux daw il-problemi. Eżatti. Ġifieri jien naf min ikun bid-diabeti per eżempju xort jistieħu ċikkulata, ma ovvjament naraw li tkun completely sugar free. Eżatt, eżatt.
Tax ma semmejniex is-sweeteners mhumiex tajbin ukoll. Is-sweeteners.
pregnant iva. L-sweeteners unfortunately l-artificial sweeteners ħajgħaddu minn placenta u jmur fit-tarbija. Ok.
Iġifiri għalek u importanti li nevitawom. Pero minnom natural pal l-istevia? L-isti issa l-istevia unfortunately mawx bizzet studji fuqa. Ok.
Fis-sens, jekk inti tkun normali mintix pregnant, that is the best option of sweeteners to go for. Mhm. Għaliex huma naturali, huma magħmulin mill-leaves, Aw mill-weraq. U allura huma l-aħjar sweeteners, l-aħjar option li nistgħu morru. Però meta tkun pregnant, unfortunately għad mawx biżejjed studji fuq l-istevia. All right.
Allura l-aħjar li nevitawhom ukoll, jiena meta ma tkunx xejta aħjar ma toħodhomx milli. Le, meta ma tkunx xejta veru, aħjar hekk. All right, eh, stra good to know. Dal tal-sweetness kod naf tal-istevia kemm minn għalija li tipo it's okay. Ma hux biżejjed studju, allura ma tantx inħobb jekk ma nkunx daqshekk ċerta ma tantx inħobb ngħid iva okay jew jew.
Ġifieri aħjar tieħu ammont żgħir ta' zokkor normali. Proset, għaw il-brown sugar per eżempju, jekk irridu morru for healthy rock. Tista' tuża l-ħani fil-verità. Eżatt. Jew l-agave syrup. Eżatt, per eżempju.
Jekk forsi ma tix tieħu zokkor, zokkor jew ħadd tagħmel cake, tgħid ħalba fan qaslu zokkor, parti l-banana tagħmel il-ħlewwa tagħha. Again, eżatt. Forsi trid iżidlu U ftit.
d-dates, per eżempju, d-dates ħajjin ukoll, ġifieri biex Tajjeb. biex iġibu naqra iktar toma ħelwa. Lqatna ħafna punti importanti. Eżatt, Insomma, eżatt. min ikollu xi mistoqsijiet naħseb dejjem jista' jkellimkom ukoll fuq Iva, il-paġna. fuq il-paġna tal-Maple and Maple and Mint, eżatt, Maple and Mint, em, Ovvjament jistgħu jidħlu jaraw ir-riċetti, daqsxejn healthy recipes, huma kollha b'ingredjenti naturali, ġifieri din dejjem nisħaq fiha kemm importanti li nibbażaw fuq ingredjenti naturali. Ekku. Ir-riċetti huma kollha based fuq natural ingredients, ingredients li nsibu d-dar fil-kaberts tal-friġġ tagħna, ġifieri ma għandna bżonn noqogħdu nixtru xejn kbir u ta' barra minn hawn. Bi ftit alternatives nistgħu we can go a very long way. Ekku, vera. U jena nemmen ħafna wkoll fil-frisk. Għax illum il-ġurnata sirna forsi għal-kumdita. Ma morrux għal-frisk. Meta kont ila kont noqgħod iktar attenta li noħu l-frisk, imma mbagħad jisu wara neħdu kollox Eżatt.
Il-frisk.
Meta automatic li meta tkun pregnant dejjem ħa taħseb fit-tarbija li hemm. Eżatt, meta tgħid li ħadd ħodha friska ma ħanevita. Eżatt. Imma mbagħad wara tgħid wi wissa. Wi wissa, ma li għandek bżonn. Importanti li bawħed ta' xi dun ħsieb tfal. Ekku, li tfal u lilek innifsek ukoll, jekk inti għal ħares qatt jiġrilek xi ħaġa, automatik li tfal ħajba. Ġifieri, ekku, u kemm hu sew li tħossok tajjeb int. Ġifieri, meta ma tħossok sew, nieħu minni pereżempju, kollox nibda nhar ikkra, ħanka li t-tifel nibda ġilqas ukoll aptitu, meta ħossni sew jiena, automatik li jkolli iktar positive mood, U anke ma jikkooperaw iżjed vera mill-ewwel. Ekku. Qisu l-enerġija ta' kulħadd tkun iżjed pożittiva. Eżatt.
Grazzi ħafna Joanne tal-informazzjoni interessanti li għaddejtilna. Grazzi ħafna tal-istedina. Prosit.